Sacrament Department, Zirlai sawm parukna, Kohhranna tel tur mite leh Kristian nun sakhaw lam. Vawiin atang hian Kristian nun kaihhruaina kan zir dawn a, a malmalin kan zir lovang a, a inkawpin kan zir ang. Vawiinah hian Kohhranna tel tur mite tih leh Kristian nun sakhaw lam tih kan zir dawn a ni. Kohhranna tel tur mite, Pakhatna, Thlarau Thianghlim hnathawh a zara misual an nih in hremi, an sual pawi ti a, lung ngai a, chhanchhuahna zawng mi an ni tur a ni. Pahnihna, Chhanchhuahna chu Krista hnenah chauh zawnga chhandamna ropui leh palai tha famkim anga pawm mi an ni tur a ni. Pathumna, Krista leh a felna a rilṭama tuihal mi an ni tur a ni. Chu lama sawtna kawng dik, Pathian thungaihthlak te, chanchin tha zirtirna te, Pathian biak inkhawm te, tawngtai te an ngaihsak tur a ni. Palina, Kristian thurin pawimawh te nena inkalh ngaihdan engmah an pawm tur a ni lo. Heng, Pa leh Fapa leh Thlarau Thianghlim thu leh thurin pawimawh dangte hi an phat tur a ni lova, pawm tlat mi an ni tur a ni. Pangana, Kohhran hi Krista Kohhran, Krista phun, chanchin tha thutak ban leh inhnghahna ni ngei a ngai mi an ni tur a ni. Kohhrana tel tur te chuan kan sawi lan tak heng hlawm panga te hi mahni nun an in enfiahna tur a ni a, keini pawh Kohhran dan chhunga lut mai tur kan nih avangin heng thu hmang hian mahni kan in enfiah theuh a pawimawh a ni. Kristian nun sakhaw lam pakhatna. Pathian biak hi Kristiante tih tura pawimawh ber leh hmasa ber a ni a, an thlahthlam tur a ni lova, an ngai pawimawh reng tur a ni. Pahnihna, ringtu zawng zawng ten Pathian ni an serh tur a ni. Khawvel hna tih lawk theih leh ni danga tih theih, lei leh zawrh te, Thu pawimawh dang sawi te tih loh tur a ni. Hah chawlh nan hmanga mu bo mai lovin leh mahni chak khai lam nana hmang lovin Pathian biak nan leh a thu ngaihthlak nan leh an thlarau tana sawt tur apiang tih nan an hmang tur a ni. Pathumna, Pathian thu nena inrem lo leh Kristian rilru tichhe thei apiang Khawthim thil tihnawmna te, fiamthu bawlhhlawh te, khawvel lam te, zu in leh ruihhlo leh damdawi hmansual te, hlimhlawpna fel lo te kalsan tur a ni. Palina, inngaihna leh hurna lam thil sual engmah an ti tur a ni lo va, sual ang a lang leh sual lama min hruai thei milem tha lo leh film tha lo en te an ching tur a ni lo. Pangana, inthawina lam thil reng reng an ti tur a ni lo. Puithuna lam thil eng pawh ai san te, ai en leh kut ze en lam chi reng reng tih loh tur a ni. Kawng engkimah Pathian an ring tur a ni. Parukna, Pathian thuin min zirtir dan ang chiah a, Pathian kan rinna rilru kai peng thei apiang Milem biakna lam thil te, khawvel mi te ni serh leh thla serh te, hapta ni tha bik neih te an pawm tur a ni lo. Khawvel mi ten thiang lova an ngaih, rindan at thlak, pangen te leh puithuhna at thlak thil dang te pawh pawisak tur a ni lo. Heng zawng zawng hi Pathian tak leh khawvel Pathian pawmkawpna a ni. Pasarihna. Pathian ram tana pawimawh thawh lawm. Pathian thu a lang te hi theih ang tawkin an ngai pawimawh tur a ni. Krista lakkhawm pui lo chuan a tidar a ni. Pathian biak inkhawm leh chawlh ni serh hi kohhran mite tih tur pawimawh tak a ni a. Kan ramah hian inkhawm ngai lo Kristian kan tam sawt hle mai. Chawlh ni a mahni nuam tih zawnga lo awm ni leng ta mai mai te, hnathawh nan leh hlawhfa rawih ni a lo hmang ta mai te pawh kan lo awm tan ta. Chawlh ni hi Pathian biakna ni a nih avangin thil dang tih nan kan hmang tur a ni lova, thianghlim takin kan serh tur a ni. Inkhawm lova muthah chawlh nan te, Lei leh zawrh niah te, len vah ni rem changah te hman tur a ni lo va, Pathian biak nan hman tur a ni. Kohhran mi nihna, tidal thei leh Kristian rilru tichhe thei apiang te chu kan pumpelh tur a ni. Ring lo miten thil thiang lova an ngaih te hi Kristian te chuan kan hlau ve tur a ni lo va, Pathian pakhat chauh a awm a, amah chauh chu biak leh rin tur a ni tih hi kan vawng tlat tur a ni. Thuvawn, Marka bung sawm pahnih chang sawm thum, Lalpa i Pathian chu i thinlung zawng zawngin, i thlarau zawng zawngin, i rilru zawng zawngin, i chakna zawng zawngin i hmangaih tur a ni.